Ħafna mill-crossovers li nsibu fis-suq illum huma effettivament karozza normali imlibbsa bħala SUV biex tagħti dik id-dehra ta' saħħa, ta' kapaċità. Hawnhekk qed inħarsu lejn sitwazzjoni kompletament opposta. Din hija s-Subaru XV. XV tfisser crossover vehicle. Imma l-karozza hija ħafna iktar minn crossover għax hija karozza four by four kapaċissima b'ħafna teknoloġija interessanti. L-XV hija l-entry level għas-Subaru, hija l-iżgħar karozza li tista' tixtri u tiġi f'żewġ verżjonijiet, il-1.6 petrol u mbagħad din li qed nipprova llum, it-two liter e-boxer. Kif rajna fir-review li għamilt tas-Subaru Forester ftit ilu, tistgħu taraw dan ir-review dettaljat fil-Paqpaq YouTube channel, is-Subaru żammet dawk il-features li huma tant importanti u distintivi għaliha, jien naf insemmi s-symmetrical all-wheel drive u l-boxer engine. Biss imbagħad tgħadd ukoll element ta' elettrifikazzjoni u f'dan il-każ għandna mutur elettriku u batterija. Hekk għamlet il-karozzi daqsxejn aktar relevanti għall-kundizzjonijiet tas-suq illum. Nitkellmu ftit fuq id-dehra ġenerali tal-karozza, kif taraw ma bidluhiex ħafna mill-mudell preċedenti u hija ħaġa tajba għax karozza li għandha proporzjonijiet fl-opinjoni tiegħi verament tajbin, ideali, il-karozza, ta' daqs ideali għal toroq Maltin għax mhix kbira wisq minn barra biss imbagħad toffri ħafna u ħafna spazju utli fuq ġewwa. Ħaġa li wieħed jinnota meta jħares lejn din il-karozza huwa kemm hi elevata, fil-fatt għandha ground clearance ta' 220 millimetru, li jgħin ħafna fil-kapaċità ġenerali li għandha meta wieħed joħodha off-road. Għandek dan il-plastic cladding mad-dawra kollha tal-karozza, għandu finish verament sabiħ u dawn l-eighteen-inch alloys jixirqulha immens. Għandek ukoll ir-roof rails li mhumiex għad-dehra biss, tista' tarma roof rack magħhom u jieħdu piż sostanzjali. Domanda li wieħed bla dubju jsaqsi meta qed jikkonsidra karozza ta' dan it-tip huwa la għandha l-batterija. Ħa toħodlok ħafna mil-luggage space. Fil-verità, jekk naraw il-luggage space tal-XV nirrealizzaw li huwa ta' daqs sostanzjali, huwa prattiku, faċli biex iddaħħal u toħroġ l-affarijiet. Ovvjament jekk għandek xi ħaġa kbira xi ġġorr, għandek is-sit ta' wara jinqasam żewġ terzi u terz, allura jikber l-ispazju sostanzjalment. Is-Subaru, bħal ħafna mid-ditti Ġappuniżi, hi konsidrati konservattivi, speċjalment meta jidħol styling u fuq ġewwa tal-karozza. Biss, l-aħħar karozzi li soqt ta' Subaru qed nara qabża kbira kemm fil-kwalità tal-materjal li jużaw, li qatt ma kienet nieqsa, imma issa qed issir iktar raffinata u anke fid-design u l-layout tal-karozza. Kif taraw l-XV għandha layout li huwa kontemporanja ħafna, għandek ovvjament l-iskrin obbligatorju li llum infittxuh f'kull karozza imma qiegħed ippożizzjonat tajjeb immens, ċar u anke l-funzjonalità tiegħu hija tajba ħafna. Dan iddedikat għall-infotainment biss imbagħad hemm skrin ieħor elevat iktar viċin tal-windscreen ħalli inti Għajnejk ma tantx trid iċċaqlaqhom mit-triq biex tara d-dejta fuqu u dak jagħtik l-informazzjoni kollha relatata mas-sewqan tal-karozza. Għandek ukoll ovvjament il-cluster li fih żewġ dials li huma analog, ovvjament l-ispidometer u r-rev counter, imma mbagħad għandek screen diġitali fin-nofs ukoll b'aktar informazzjoni. Araw daqsxejn id-design tas-seats, nista' nassikurakom li komdi mmens, għandhom ħafna moviment biex issib id-driving position ideali u anke il-materjal li użaw. Għandek żewġ textures, dik tan-nofs li hija perforated ħalli jkollok il-ventilazzjoni, u ma jisħonx is-sit miegħek partikolarment fis-sajf. U għandek dan il-bolsters mal-ġenb biex jagħtuk iktar sapport. Daqsxejn attenzjoni għad-dettall, araw daqsxejn l-istitching kullimkien, jimmattchja verament tajjeb mal-kuluri l-oħra li użaw ġewwa, m'hemmx esaġerazzjoni, biss prodott raffinat ħafna. Ħaġa li nikkommenta fuqha hija l-ispazju ta' din il-karozza. Bla dubju hawnhekk quddiem il-passiġġier u d-driver żgur m'għandhomx x'igorru għax karozza spazjuża mmens. Biss kif rajtu anke fuq wara hemm spazju adekwat għal żewġ adulti anke jekk ikunu twal u ovvjament it-tielet persuna fin-nofs. Għandek tliet trim levels, l-SE line tiġi attrezzata kważi b'kollox. Jekk tmur għall-ASP line imbagħad iżżid l-Smart Entry, tidħol mingħajr ma toħroġ iċ-ċavetta mill-bieb u għandek l-Start button fid-dashboard, U għandek ukoll, interessanti immens, forward camera, għandek kamera fuq il-faċċata tal-karozza tagħfas buttuna fid-dashboard u turi eżattament x'hemm livell baxx quddiem il-karozza, ideali jekk tkun qed tipparkja ma' karozza oħra jew ma' xi bankina baxxa. Imbagħad hemm il-luxury line li żżidlek is-seats tal-ġilda, sunroof u satellite navigation system. Ta' min isemmi wkoll li anke l-mudelli standard jiġu bil-connectivity għall-Android Auto u l-Apple CarPlay. Is-sistema e-Boxster hija self-charging hybrid, jiġifieri m'għandekx għalfejn tuża l-plug tal-elettriku, il-sistema tiċċarġja lilha nnifisha. Fil-fatt għandek il-magna two litre boxer engine kif wieħed jippretendi mill-Subaru li l-vantaġġi kbar tagħha hija li hija ċatta, qiegħda baxxa ħafna fix-chassis allura s-centre of gravity tal-karozza huwa baxx. Imbagħad għandek twelve point three kilowatt electric motor li jissupplimenta l-enerġija u ovvjament itella' l-output totali għal one five oh horsepower u kważi two hundred Newton meters ta' torque. Wara ħafna snin tipperfezzjona sistema fejn għandek magna baxxa u ċatta. Għandek is-sistema all-wheel drive ipperfezzjonata biex il-karozza tagħti l-potenza lil dik ir-rota li l-aktar għandha bżonnha u tnaqqas fejn m'hemmx bżonn ħalli inti dejjem ikollok kontroll tajjeb tal-karozza. U centre of gravity baxx immens ħalli l-karozza tkun stabbli u jkollha grip u handling tajjeb fit-triq, ma setgħux jisfrattaw kollox billi jaqbdu jwaħħlu batterija kbira fejn ġiġi mutur elettriku u jitilfu dak kollu li ħadmu għalih. Allura, is-Subaru qagħdet attenta mmens biex tintegra l-pożizzjoni tal-mutur elettriku u tal-batterija b'tali mod li ma ttellef xejn mill-benefiċċji kollha li toffni l-karozza ġeneralment. Il-karozza toffri wkoll dak li jgħidulu torque vectoring li jfisser li inti tkun għaddej bi spida levat. Qiegħed f'kantuniera u tibbrejkja. Normalment jekk ħajaħdmu l-brakes biss għandek ċertu kontroll. Biss bit-torque vectoring li tagħmel il-karozza huwa tnaqqas it-torque fuq ir-roti ta' ġewwa li qed tikser fuqhom u żżid fuq u barra. Allura il-karozza apparti li tibbrejkja xorta ħa tibqa' stabbli immens u hemm ferm iktar inqas ċans li titlef il-kontroll. Anke fuq l-XV introduċew l-X mode imma b'żewġ livelli. Għandek mud, snow, Jien naf tlajt fuq Mount Etna għandek daqsxejn borra mal-ġenb u inti tagħfas din il-buttuna, imma mbagħad għandek ukoll id-deep mud u d-deep snow. Jekk rajt jien naf daqsxejn snow verament fond u ddeċidejt li tkun avventurus u tidħol fih, bil-karozza tista' tidħol u darba tapplika din il-buttuna il-karozza ħa tkun kapaċi ddaħħlek u toħorġok mingħajr problemi. Għandek ukoll dak li jgħidulu l-S-Side Drive li inti tista' tagħżel minn sport driving għal intelligent driving. Ovvjament, ħatħalliha fuq intelligent għal maġġoranza tal-ħin imma jien naf jekk qiegħed fuq l-awtostrada u tixtieq daqsxejn iktar performance tista' dejjem tagħżel l-sport mode. Il-karozzi kollha jiġu armati bis-CVT, Continually Variable Transmission, għandek ger wieħed, Fil-verità, hija waħda mis-sistemi li forsi l-aktar apprezzajt, anke meta nikkompara ma' kompetituri, biss xorta għandek il-paddle shift sawek ma' l-steering wheel fejn inti tista' tavvanza jew tirritarda il-gearing. Fis-sewqan karozza pjaċevoli immens, komda, anke jekk it-triq mhux perfetta, handling kif għadna eċċellenti, l-aċċellerazzjoni diċenti għal din it-tip ta' karozza u m'għandekx ħafna body roll anke jekk tieħu kantuniera b'daqsxejn saħħa. Is-sistema e-Boxster hija smooth immens, allura inti tista' ssuq bi speeds baxxi fuq il-sistema elettrika, u mbagħad hekk kif ikollok bżonn daqsxejn iktar saħħa tidħol il-magna ma hija seamless. Kif għadna, ma tipplagjax il-karozza biex tiċċarġja imma tiċċarġja waħedha, jew waqt is-sewqan jew inkella waqt il-breaking. Fil-Forester konna rajna ħafna teknoloġija fejn tidħol safety tal-karozza. U din it-teknoloġija ntużat kollha issa fl-XV li hija sorprendenti għal karozza f'din il-klassi, f'din il-kategorija. Inkluż per każu l-EyeSight Driver Assist li nfakkarkom, tikkonsisti f'żewġ kameras tal-kulur li għandhom resolution impressjonanti l-aktar li jqarrbu dik ta' l-għajn umana. U fil-fatt dawn il-kameras jgħinu biex jekk inti ħa tiġi involut f'inċident jew ittajjar xi ħadd jew tidħol f'karozza quddiemek, is-sistema tevita dan, anke addirittura ċċaqlaqlek id-direzzjoni tal-karozza biex inti tevita l-inċident. Huwa kkonsidrat li bit-teknoloġija li fiha din il-karozza, sa 85 fil-mija tal-accidents li normalment nies ikunu involuti fihom, wieħed jista' jevithom. Is-Subaru XV iġġib flimkien ħafna attributi li jagħmlu ħafna sens għas-sewwieq Malti. Hija karozza ta' daqs medju, mhux kbira esaġerata biss b'ħafna spazju fuq ġewwa. Għandek ħafna teknoloġija interessanti biex jagħmilha relevanti mmens, kemm fis-sewqan ta' kuljum, jekk karozza ħa tintuża biex twassal it-tfal l-iskola jew biex tagħmel il-qadi. Anke jekk perkażu wieħed issiever overland, il-fatt li għandek l-e-Boxer, għandek il-self-charging hybrid technology, ifisser li ssir karozza effiċjenti ħafna u fl-istess ħin u mbagħad għandek il-kapaċità kollha għal off-road anke serju. Jiġifieri jekk inti familjari b'Sqallija u tmur spiss u titla' fuq Mount Etna fis-silġ u f'dak iċ-ċaflis u t-tajn, hawnhekk għandek karozza li mhux ħa toqgħod tgħaqqadlek ir-roti fil-vojt imma ħa twasslek b'sigurtà fejn għandek tasal.